Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela namuntlha ku nga siku ra vuntsevu eka n'hweti ya mudyaxihi kwala ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntlhanu hi fiki hi hlangana na nkandziyiso wa murhangaphandha benny mahingani the president va ri na tshinya vantshwa naswona a va burisana hi album ya Benny Mayengani The President ya le ka lembe ra 2025 laha va nga tivisa leswaku ri album ya Benny Mayengani The President yi ta huma eka n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2025 kasi hi ta tsundzuka leswaku na N'wexemu yi hume eka n'hweti ya Nhlangula se ni le ka lembe ra 2025 yi ta hi ya huma hi n'hweti ya Nhlangula. Kambe eka nkandziyiso lowu Benny Mayengani The President va nga ku burisaneni na Tshinya Vantshwa, Tshinya Vantshwa u na xikombelo eka Benny Mayengani The President leswaku ri va hunguta swin'wanyana. A hi voneni nkandziyiso lowuwani. Tshinya Vantshwa, Mina President, xivumi xa misava hinkwayo international so u ku tshova. la ku mi phamela swakudya swa ku aka miri swakudya swa ku loko munhu a yingisela swo i sure a nga si dya swakudya so sweswi na president la mirhi ya i mi promise ku ya huma rini october october na ya eyi ku na swin'wana ni kombeli nyana ku va swi hunguta ku hayi a a swi tshamisekanga eku la ku tika la ni sweswi ni ta ku chaveleleni ku Eh, ni swi twini u lava ni hunguta biriviro ni hunguta chukele Eh, mi hunguta biriviri president Eh, mi faka ni machukele ku okay a hi khomeni kwalano xana tshinya vantshwa loko a ku beni mahingani the president va hungusa biriviri a nga va a karhi a vula yini ke hi vona ingaku tshinya vantshwa a vula leswaku ri beni mahingani the president va hunguta beef va tata chukele hi mhaka ya ku chukele hi ku twisisa ka mina ndzi vona ingaku u vula tinghoma leti ti nga ri ki na beef exikarhi leti ku ngo va tinghoma ta ku tsakisa vanhu ti nga ri na beef ivi Bhiriviri u vula tinghoma leti nga taleliwa hi beef se hi ndlela yin'wanyana tshinya vantshwa u vula leswaku ri Benny Mayengani the president eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu a va hungutinyana beef a hi voneni nkandziyiso loko ya emahlweni. swin'wana leswi ni nga swi twa la swi nga endleka un'wana mi kuma ku se a va tromise a miehleketweni loko yi ya chucheka la album e so no kombela president loko za ku kombela me ni kombela ku mi ya no vaseketeri ma swi tiva ku president um before va humesa album Va faneke va yisa ka tshinya a ta ka hearing ni ta ni ta yingisela album liya ni twa swihoxo ku va hoxe kwini valungu hi me hi me ni lunghisa ku album ya president yi ololoka straight se ni hunguta biriviri ni ngetelela chukele ya hi susa ni biriviri ni tatisa chukele swi hetisile inkomu president thank you Mi ta va mi swi twile leswaku ri tshinya vantshwa wa tshikelela ku vula leswaku ri Benni Mayengani the President a va hunguti biriviri. Xana swi ta koteka leswaku ri Benni Mayengani the President va hunguta bifi ke? Mina hi ku vona ka mina ni vona nga ku Benni Mayengani the President bifi a va nge yi hungusi hi mhaka ku loko hi langutile bifi yi fika yi tirha swinene. naswona hi ta tsundzuka leswaku ri kwala ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu Benny Mayengani the President va tshembisi leswaku ri eka album ya vona leyi nga ta huma nyan'waka va ya tselekela Doctor Sithole Beef kasi tani hi ntolovelo ha swi tiva leswaku ri swa boha leswaku ri na xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu na vona va ta tlula na nghoma